Gréiweschlass vu Käerch. Melusina, Hallo d'Néckelchen, ech sinn et dach, d'Maisi. Oh, sings du sou schéin! Genee, an du solls net duerch d'Schlëssellach luussen. Wéi? Ech wëll jo just lauschteren. Bestëmmt kennt dir d'Geschicht vun der schéiner Melusina, déi iwwer d'Stad Lëtzebuerg waart. Mee wousst der och, dass de Grof Siegfried, deen sech an si verléift hat, e Käercher Buerghär war? Hien hat e Pakt mam Däiwel geschloss, dass deen em sollt iwwer d'Nuecht e Schlass um Bockfiels bauen, mat enger Strooss, déi vu Käerch aus dohi gefouert huet. sou dass hee mam Melusina zesumme konnt wunne bleiwen, well hatt net vu sengem Bockfiels fort wollt. Mee et gëtt näischt fir näischt. Fir dass säi Wonsch géif an Erfëllung goen, huet de Grof dem Däiwel misse seng Séil verspriechen. Drësseg Joer hat hien nach ze liewen, an du koum den Dag, wou dat Ofkommes sollt ageléist ginn. De Siegfried hat all seng Frënn op e grousst Fest agelueden. Déi Käercher Buerg gouf streng bewaacht a kee Frieme koum onbemierkt eran. Ëm Mëtternuecht awer stoung op eemol een däischtere Ritter, grouss ewéi en Haus Giewel, matzen am Raum, fir de Siegfried matzehuelen. De Grof hat just Zäit, senge Frënn Äddi ze soen, dunn huet den Däiwel hie beim Aarm gepaakt an ass mat him zur Fënster erausgeflunn. Ob dem Grof Siegfried seng Séil an der Hell gelant ass oder ob et just säi Kierper war, doriwwer si sech d'Geschichtenerzieler bis haut net eens. Trotz der Legend kann d'Gréiwe Schlass, déi schéi Flaachlandbuerg am Dälche vun der Gieweler Baach, net dem Siegfried säin Doheem gewiescht sinn, well et gouf eréischt géint Enn vum zwieleften, Ufank vum dräizéngte Joerhonnert vum Wiricht den Éischten, Här vu Käerch a Seneschall vu Lëtzebuerg, gebaut. De Buergfried, och Hexentuerm genannt, ass grad wéi d'Baussemaueren am spéitromanesche Stil gebaut. Hien ass zwar haut nëmmen 11 Meter héich, mee deemools huet hien et op bal 30 Meter bruecht a war domat ee vun de gréissten aus der Regioun. Ëm 1300 gouf en am gotesche Stil ëmgebaut. Um Enn vum véierzéngte Joerhonnert goufe gréisser Ëmbauaarbechten duerchgefouert, ee goteschen Haaptbau an zwee rechteckeg Tierm op der Südsäit koumen derbäi. Haut ass just nach den Tuerm am Südwesten erhalen. Um Rez-de-chaussée ass d'Kapell, déi dem hellege Méchel geweit ass a vun deeër den Numm Kapellentuerm hierkënnt. Um éischte Stack ass e Wuechtraum ënnerbruecht. Tëscht 1580 a 1585 gouf et nach emol déifgräifend Verännerungen, dës Kéier am Renaissance-Stil, duerch den deemolege Besëtzer, de Jacques den Zweete vu Raville. Hien huet awer eenzel Elementer vun de Verteidegungsanlage weider bestoe gelooss. 1728 gouf de Südflillek am Barockstil ëmgebaut. Mëtt vum 17. Joerhonnert goufe weider Aarbechten um Buergareal duerchgefouert. Wunngebaier mat Prunksall, Gemächer, Kapell, Kierchen an Annexen entstoungen zu där Zäit. Du séngs esou schéin, Maisi. Et kléngt jo och wonnerschéin hei an deem groussen, eidele Sall, net wéi an engem Buedzëmmer. An et ass keen, deen eis stéiert. Euh, wa keen do ass, kanns de awer och net richteg berühmt ginn. Da ass awer och keen do, dee mat Tomate geheit, oder? Jo, zënter der zweeter Hallschent vum uechtzéngte Joerhonnert hunn déi Käercher Hären d'Buerg net méi bewunnt. Si gouf net méi an der Rei gehalen an doduerch lues a lues onbewunnbar. Dee virleschte Besëtzer, Pierrec Flammang, huet no 1950 verschidde Sécherungsaarbechte gemaach. De Moment ass d'Buerg Eegentum vum Lëtzebuerger Staat. Zënter Enn der nonzeger Jore sinn Aarbechte fir d'Sécherung an d'Dokumentatioun vun der historescher Substanz am gaangen. Dëst am Hibléck op ee Projet fir nei Infrastrukture mat kultureller Ausriichtung. 200 Meter westlech vum Gréiwe Schlass stoung fréier nach eng Buerg, d'Fockeschlass, vun deem awer haut näischt méi ze gesinn ass. Si war de Sëtz vun der zweeter Käercher Rittersfamill Fock von Hübingen, déi queesch uechter d'Land verspreet war a vill Lännereien hat. Den Numm Focke Schlass staamt aus dem fofzéngte Joerhonnert, mee d'Buerg ass méiglecherweis méi al wéi d'Gréiweschlass. Soll de Grof Siegfried Eyre vun do hierkommen?